گرمی دی شدت ایں طرح آندی ہے بھیوڑ کہ ڈو منٹ پکھے توں بندہ سائیڈ تے تھی ونجے نا تے گرمی دے پسینو پسین چھٹ پوندے نے بندے دے اتنی گرمی دی شدت ہیوی تھئی کھڑی اللہ پاک رحمت کرے اپنی اپنے خزانے دے وچوں ٹھنڈا ٹھنڈا موسم کرے بارش اور رحمتاں تھیون تے خوبصورت کلچر دے خوبصورت جے ماحول تھی ونجے۔ اسلام علیکم ویور کیا حال چال ہے امید کرے سوں ساڈے یار دوست احباب سب تندرست ہوسن میں آکھاں کہ گرمی دی شدت تہاڈے سامنے ہے میں کوئی ڈو منٹ گینی تھے سائیڈ تے تھائے تے پسینو پسین کم شروع تھی گئے لیکن چلو کوئی گال نی گرمی دا تروڑ وی ہونا چاہیدا ہے ساڈا لیمکا سوڈا میں آکھاں گرمی دا تروڑ ہے لیمکا پیو اور گرمی دا تروڑ لیمکا تے باقی محبتاں کریندے راہسو یار دوست احباب سارے سنگتاں کوں دیس پردیس سارے کوں محبتاں بھرا ساڈا سلوٹ تھی گیا دل دیاں گہرائیاں توں جتنی وی سنگت ساتھ ساڈے چینل تے نویں نویں آندی پے مہب تک ریندی پے پاک ویلیج لائیو دے پیارے جے چینل کوں ڈیدے پے وے ڈو منٹ تھین میں گرمی تو ہٹ کے سائیڈ تے تھیاں تے پسین و پسین تھیندا پیاں لیکن چلو کوئی گال نی اللہ بہتری کریسی جتنی وی سنگت ساتھ ساڈے چینل تے پاک ویلیج لائیو دی آواز تے نویں نویں یار دوست احباب سنگت پیارے پیارے مہبتاں کرن آلے یار بیلی آئے ہوئے انہاں کوں آکھسوں دل دیاں گہرائیاں نال ویلکم پاک ویلیج لائیو تے اور خوبصورت جے چینل کوں لائک سبسکرائب فالو شیئر کریسو سبسکرائب کرنا بھلنا نی تے فیس بک پیج تے ساڈی ویڈیو پہنچدی پئی ہے تاں اوکوں وی فالو کریسو محبتاں کریسو چلدے پئے اسے باہر چل کے تاکوں ڈکھیسو پیارا جیا ماحول خوبصورت جے گرمی دا برا تہاڈا سپیشل پرسن ریڈی شیڈی تھی چکا ہے شیشے سامنے کھڑ کے کنگا شنگا کر کے تے چلدے ہیں چل کے تاکوں باہر ڈکھیسو ماحول گرمی دا گرمی دی شدت ایں طرح دی ویور کے گھروں نکلن دا دل نہیں کریندا دو منٹ بعد بندہ پانی پانی پسینے نال بھرے ویندے چیک کرو اتنی گرمی ہے اللہ پاک آسانیاں پیدا کرے ہر مسلمان دے خیر خیریت کرے آئینے دے سامنے کھار کے کیتے سے محال بڑھاں تے چلتے ہن چل کے روزی روٹی کرینے اپنا پیارا جیہا کھوکھا سنبھلینے کھوکھے تے چل کے محبتاں ونڈینے تہاڈے نال ولاگ بنڑے سو اپنا خوبصورت جیہا دبنگ ولاگ گرمی دے وچ تے باقی تساں راونا نال نال اے ویڈیو سکپ نی کرنی آج دا ولاگ وی آئی پی تھیون آلا ہے وی آئی پی دلچسپ خوبصورت جیہاں میں آکھداں کہ تساں نال راہسو سرپرائز ملسی تہاکوں آج دے ولاگ اچ پیارا جیہاں اور خوبصورت جیہاں اوکے ویور

باہر آئیں تے گرمی دی کنڈیشن ایں طرح دی تہاڈے سامنے سامنے پیارے پیارے جانور بدے کھڑے ہن قربانی دے اوز جگہ دے کول جانور ہی جانور ہن تے اپنا پیارا ولاگ سرائیکی اندر کیوں چلا گیا میں اوئے اندر کیوں چلا گیا میں ویسے

اے سنگت کو ویڈیو بنا کے دکھاون دا مطلب اے ہے اے بزرگ ہن پرانے لیڈیز ہن بھی تے بزرگ ہن پرانے تے اے ماشاءاللہ سائیکل دا ٹائر ٹوپ ہوئے یعنی ان 1200 روپے تے میں اگے بابا تساں سائیکل دے کے سائیکل ہی نواں لے لو 1200 دا تے اے بابے ہوری ساکوں سٹوری سنڑیندے پئے ہن کہ بھئی میں آکھیا سائیکل ڈے کہ سائیکل ہی نواں لے لو آکھن لگے ہن کہ کوئی ٹائم ہوندا ہی تے اساں ٹائرے سو روپے دا پویندے سے اوں وختاں دے ویلے تے اج ٹائم اے ہے کہ بارہ سو دا ٹائر پوینے او ویندے پئے ہن سامنے بس یعنی کہ مہنگائی مہنگائی دا کوئی علاج کینی اللہ اللہ تے خیر تھالا اسے گل تک میں آدھا کہ جلدی جلدی ماڑے بھرا کو وائرل کرو تے این بھرا دیاں چیزاں وکنیاں بند تھی ونجن مہربانی ہو سی تہاڈی سامنے ٹرک آیا ہوئے جھاڑواں دا ٹرک اے بابے بلوچ ہو رہی ہیں اے بلوچ آئے ہوئے تے اتنا جھاڑو سیل کریں ساڈے گاؤں چا کے ماشاءاللہ تے باقی اپنا کیبن اپݨا شہزاد ڈرنک کارنر تے اپݨا کھوکھا سلیم تے باقی محبتاں کریندے راس ہوئیں نال جڑے راس ہو پیارے پیارے ولاگ ڈیکھن کیتے ساڈا چینل سبسکرائب کرے سو یوٹیوب چینل پاک ویلیج لائف دی پیاری جئی آواز ذرا کیمرہ مین کرے ساڈا کیمرہ مین نویں کیمرہ مین اساں نویں بدلا بدلا گئے نے ادھری سائیڈ تو لیمکا دکھا ساڈا اساں ویور کھڑے ہیں لیمکا سیل کریندے دے وی آئی پی لیمکا تے شہزاد ڈرنک کارنر دے شہزاد ایم سلیم تے ایم شہزاد محبتاں کریندے رہسو اپنے پیارے جے بھرا نال سپیشل پرسن نال توکوں ایہ ولاگ نیچرل ڈکھیسوں راندے پیارے پیارے خوبصورت جے اپنی زندگی اپنے نظارے اپنا سرائیکی اپنا سرائیکی کلچر دا وسیب اپنا سرائیکی کلچر دا وسیب کیونکہ سارا سرائیکی دا وسیب پیارا تے ماشاءاللہ سونا تے بیوٹیفل نظارے اوکے راو نال نال درختاں دی ٹھڈی ٹھڈی چھاں تے پیاری پیاری بہار تے میٹھا میٹھا ماحول سارا سرائیکی دا وسیب تے خوبصورت جے لوکیشن ویور گول گپے کھان دے وے تا آو سات بسم اللہ نہیں تا گول گپے آلا گیا اوکے okay. تے باقی اج دا ماشاءاللہ خوبصورت جیہا ولاگ اپنا لمکے دے نال نال اپنا پیارا جیہا کلچر دے نال نال اپنا پیارا جیہا خوبصورت جیہا گاؤں دے نال نال ماشاءاللہ شاماں پوندیاں پئیاں نا۔ سورج سارا جدو لاندے نا پچھاں درختاں دے وچ لاندے تے اساں تہاکوں سورج صحیح طریقے ڈکھا نہیں سکدے درختاں دے وچ لاندا ہویا۔

لیکن گرمی دی شدت بہوں زیادہ ہے ویور باقی ایں ویں کوئی غلطیاں کوتاہیاں ساڈے کول ہوون تے معذرت خواہ دلوں تے کسٹمر پچھوں گول گپے والے دے پلیٹاں تھال چا کے ٹرے ودے نا تے گول گپے والا اگاں گول گپے والا اگاں گیے نکل چلو باقی میں محبتاں کریندے رہسو ساڈے نال پیارے پیارے پیارے پیارے سرائیکی ولاگ دے ساڈا لائک سبسکرائب فالو یوٹیوب چینل پاک ویلیج لائیو دی پیاری آواز سلیم کھوکھے والا دا یوٹیوب چینل

اے واکر ساڈا کھڑا ہے دلیری نال سوچیندا کھڑا ہے کہ چلو کھڑے ہیں کہ نہ چلو بھائی جان حالی فی الحال گرمی دا شدت ٹیٹ ہے دیکھائی ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ ہے وال ڈیسو اجازتاں زندگی بخیر آواز مینڈ نہ کرے پکھے دا شور آندا پے زندگی بخیر وات اللہ حافظ.